mhuri yezimbabwe hazvina kumira zvakanaka gore rino hakudyiwe rinopisa vakomana pane nyaya iri kutenderera nyaya yesadhaki yekunzi iyi sadhaki iri kuuya muzimbabwe ndiyo nyaya iri kuitika kunzi musi wa19 november sadhaki iri kuuya muno muzimbabwe so pazobudikira vanhu itwa arthur mutambara former deputy uh, prime minister vanga vari vice wa the late morgan tsvangirai kubva mugore ra 2008 kuzonobata 2013 pavakaitwa gnu vanova ivo munhu wekuti akagara mu musadhaki for five years achishanda achinopinda maofisi dzesadhaki akatotanga kunzwisisa formula dzesadhaki kuti sadhaki inoshanda sei inobva papoint a papoint b kana yadai so sadhaki yakutonopedza nyaya yakadai so azobuda shara akati zvoni nyaya yekuti muri kumirira kuti sadhaki ichava ichigadzirisa nyaya haa inyaya yakapera its a closed chapter hanzi nyaya yesadhaki yakapera kudhara and atoda kuti bhora rakafira pakuti ramapoza congratulator president mnangagwa achiti congratulations president mnangagwa then number two ramaphosa ndobva aatenda futi inauguration yacho saka kureva kuti ndipo pazvakabva zvatovharana ipapo so vanhu munogona kutarisira zvenyu kuti sadak ine zvaingakuudzai aiwa hamire zvenyu kwanzi kutaura zita resadak with respect nechiremerera muchifunga kuti ine zvaichauya ichikubatsirai asi kana muchitotarisira change munofanira kutotanga kutoifambira change yacho mega pachenyu kusazivawo zvangu kuti apa pakuti change munofanira kuifambira mega pachenyu vanga vakuda kuedza kuti kudii but taona kunge vari kutaura kuti munofanira kuitawo sezviri kuitawo kana kune dzimwe nyika kuna namozambique zvekuti vanhu vari kudya gaka vari kuvava i think thats the only solution ingatoitika apa because apa hapana chimwe chinhu chetingatarisa kuti mazimbabweans vangaita vakakwanisa e, even kana vakada kutraya kuita futi izvezvi zvacho zviri kuitika kuna namozambique ikoko muno muzimbabwe munorohwa munhu haisi secret iyoyo ende vakatogara vachitotaura kuti ukada kuita mhesva mukono tinokuveza chinova chinhu chokwadi chinozikanwa nemunhu wese so mhuri yezimbabwe apa ndonyaya iripo kuti vari kutaura kuti sadak haina kana chinhu one chaicho ichikubatsirai nacho but mhuri yezimbabwe zvakunetsa manje ndechekuti mazuva adarika aya takaonawo kana advocate nelson chamisa achibuda achitaura kuti tichaita breaking news pana gadzirirai kana celebration chii zvaakuda kuita mazviona akatotaura akatoti this year mazviona manje uyowo atha mutambara ari kubudawo achitaura kuti hapana chekutingatarisira kubva kusadak muri zimbabwe hatichazive tinda confused hatichazive kuti toteedzera zvipi because atha mutambaro iye wacho munhu wekuti akatoshanda nguva refu ari musadak macho anozvinzwisisa mashandiro azvo but wo avavo vane mamwewo maonero avo evari kuitawo since vari kuitawo zvinhu zvavo nemaprocesses avo nekamuitiro kavo hameno mastrategies avo avari kushandisa but hazvina ah, kumira zvakanaka kudya rinopisa but vanhu vakawandawo vamwewo vanozotanga kukomenda vachitaura kuti hade marikozi ari kuitwa aya i think sadak iri kutouya ichitoita haningiriki inoende vanhu ava vari kutanga vakutoziva judgment yesadak ndosaka kwava kutokonzereswa zvemarikozi rikozi kuitira kuti eh, opposition penozohingiriki inowanikwa iri weak isina kubatana isina kurongeka ameno ladies and gentlemen ndonye yatata kubatira pana paculen tv kana uchangosvika pana pauri munyowani usakanganwe kusubscribe hatibhadharise mahara ukomenda ulike ushare tonamba tichingodzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika see you in the next one